webare kuba nogyenda omu maisho notuforowinga aha mikutu yaitu yombi aha youtube facebook tiktok twitter instagram emikutu yoona nituba turiho ekikuru sakinga harubirizi news center oreebeke ngu waasa kuba nogyenda omu maisho na n'aha website nituba turiho ni www rubirizi news center dot rubirizi news centre dot in oreebeke ngu noobaasa kuba noogira omu maisho nookikwasaganya eh, tureebeke ngu twabaasa kuba nitukwasaganya kurungi aha facebook omu kutuguta nituba twineho kandi mutahi wangye aija okaba kuteekamu sente n'aba DK Foundation Ah, DK Foundation n'ekitongore ekikuyamba omuntu w'ahansi orunaku rw'erizooba waaba twa- twa- twaize omu maka g'omukuru Sande Daido Akojo erindi Rubirizi News Centre webare kuba nogyenda omu maisho notuforowinga aha mikutu yaitu yombi. Aha YouTube, Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, ebi kutuyona nituba turiho. Ekikuru nitushaba Kinga Rubirizi News Centre oreebeke ngu waasa kuba noogyenda omu maisho. Na n'aha website nituba turiho ni www.rubirizinewscentre. Rubirizinewscentre. In. Orebeke ngu asoboka nogira omumaisho nokikwasaganya turebeke ngu twabaasa kuba nitukwasaganya kurungi. Aha Facebook omu kutu gutu nituba twineho kandi mutahi wangye aija okaba kutekamu sente naba DK Foundation. DK Foundation nekitongore ekikuyamba omuntu wahansi. Orunaku rwerizoba wara twayiza omu maka gomukuru Sande Daido Akojo erindi eri obusiramu nibarikweta riha? Ali Ali. Eeh ni n'izina ry'amaani kandi riine amakuru maingi. Wara twiza na n'obu oba nomanya ngu twaza aha politics twine eki turikuza kugambaho esaaha egi. Omukuru aah Sande Daido maze oyakuzaarwa oramukye abantu baawe. Abantu bangye Omu camera. abantu bangye nimbaramukyaho, mureere muta, musiibire muta, mbaire ndi safaari mbaire mazire nka week yoona Wayeza mbwenu ati. mbwenu ati. Naiza. Sunday Daido Akojo Ali omugabo Ha! Naye kandi okagyenda wakora kiri eky'obugabo kyarenga Ha! eky'obugabo Eh, eh, omugabo Aro, eh, nkare- nkare- nka- nka- nka- nkarebana na mp nkarebana na mp ariyo nagira ngu eh nagira nti kandi kya- kya- kyawa kyaba ekindi Eh, ekintu ky'obugabo kyo kiri omu musaayi ahabw'okuba nyowe ndi mugabo, kandi tariho mugabo. Bakagira ngu ori n'omukama. Ee, nabwo nimbaasa kwija kubitwara, kandi obu ntabaire mukama nibwo bubi. Ngu ori omukama omugabe. Abagabo nimwe mwine abagabe? Haa, abagabo titwine bagabe, kureka abagabo bakasangwaho omu nsi yaabo y'obugabo.

Lake George. Lake George nikyokureebera omugabo tari omugabo musiru aa baaba baaba hati tokureeba tokureeba museveni ogwo oku okumanya ekinkukundira museveni nagyenda Sande takumara dakiika atagambire ahari Museveni. aa tikiribaasika ahabwokuba nagyenda akora ebintu byewe baaba tukwe takweyendeza nikyo nkumukundira museveni His Excellency President. president wa Uganda.

Mbwe murakire. Omuri ba Rubirizi News Centre turi omu maka ga ah, omukuru Sande Publicity abwa NRM kandi nitwenda kugyenda omu maiso. Rubirizi District obwa hati eri negyenda omu maiso n'okuba negamba aha nsonga z'okugira ngu ah, resuffers ninga si eh, empindukahindukamu ah, ezibaire nibagyenda omu maiso n'okuhinduramu ah, of- omu State House ah, bikwatirana na ba RDC. Abo nka Rubirizi barugire bagira ngu mazima kandi eki tukikozire kubi nkaitwe aba Rubirizi disiturikiti mazima tubafunamu omwana omwe akaba rdc. Bamwe omu ba nrm barugireyo bagira ngu aa reka tuze omu nkiiko tureebe nkutwakubaasa kwekarakaasa tureebe nkutwakubaasa kuba niturekura nrm. Orukiiko rugyenzire zite? Orukiiko nk'orwe nyowe tinkaruzamu. Orukiiko nk'orwe tinkaruzamu. Kandi ori publicity? Kandi ndi publicity. Ahabwaki? Ahabw'ensonga, niinyenda omuntu tugume tumanye ou turikuhika, ou, eki tusemeriire kukora, na twakikora nikikoma nkahi, Nasemerire kukyongerayo. Tariho kintu ekikunsaasa munonga nk'abantu b'ekibiina kyange abamwe abu mpuriire ngu nibenda kwesaaringa ngu tubabaheere obwa rdc. Obukama bwe. Nantya ngu ni nsonga nkuru egyo.
Nangwa teri nsonga nkuru. Hariho eizooba arugire kugaba obwa Embassy. Bwa Ambassador. Bwa Ambassador. Bagabira omu Arubirizi. Kasi babugabirire ki? Museveni, President Museveni we na nuwe akumanya yaaza kugira ati nanka nakuha obukama. Nyowe nara nindeeba omuri Rubirizi. Disiturikiti. Omu bagaiga boona abu twineyo, tariho omuntu aragizire ati naaza kuza kuronda, naapaakinga bizinensi yange, obukama bwange, naaza kuronda akaruuru ka muvumenti kurondera Museveni akaruuru. Omuntu arakikozire n'omuntu ogwo, Honourable Muhammad Katooto. Kato. Katooto Kato. MP wa Kateerra. Nikyo kureebera oburamu bwange bwona. Maama Dino byakukora ensobi ye si nsobi zizibamu kwonka ahabw'ekintu kye ekikugira ngu turi omu kibiina kimwe nakunda ekibiina kimwe nka nyowe nikyo nkumukundiraho kimwe kyonka.
Mad. Kato Katoto Kwonka kureeba ori mwebembezi w'abantu n'ogamba ngu

Twe tureebe hati twaza kuronda ki? Obukama obu twaza kuronda n'oha ou twaza kuburondera? Eki ndikwenda kubanza kukworekaho, Izo Museveni atwesire Rwakitura. Ka twahikireyo, ariyo naamanya ngu nituza kumugambira ekintu ky'omugasho. Omu sipiici yaitu tukashaba ngu, Ari niwe Brain Wine? Ngu aize atubungire. Eeh, ngu aize atubungire. Nikyo eki twasabire. Nangwa! Eka etari nsonga egyo. Noho President ka, itwe ab'aby'ebyenyanza ka twagambire munonga. Noho yaagize ati, Eeh, Munyaruguru mbe ntakumanya ngu hariyo omuntu ogu arikusiima, arikuga, ahabwa Steven kugamba. Kateesigo.
Reero kandi waareeta orutaro aha Stephen Kateesigo ka mutakukwata ka. Eh, ah, ah, nyowe tingira rutaro n'omuntu. Omuntu waakora ekibi ninkigamba. Waakora ekirungi ninkigamba. Bakamuta mafiya. Eh, haha ni mafiya. Ni ma- ni- ni- a- akaza omu gurupu ya bamafiya ba- baakora baateera RDC. Mbwenu tu- tu- turiyo turi aha kubonabona abamwe. Ni mafiya. Stephen yaasara ku- kugira ngu Akubeere mafiya nakubeera mafiya kwonka nyowe naninsaba akasoborora kurungi president wenyini akagira ati aah me ntakuhamya ngu rubirizi ari eki bwe ari omuntu arikubaasa kusoborora ati kyonka report eyasomerwe emwe ekasaba Brian wine Hati mazima ogye ogye tinkumanya neiziina ryewe kase manya ni Brian wine manya ni Brian wine ahabwokuba nyowe nkamurebera nahali mazima mbwenu nkekyo nyine ongambire tariho muntu kuba nogira ngu tukasaba ekintu kiri omu buteeka mbwenu noreba ngu aba nrm kurugayo nkabo abaturira nibatera 100 percent akaruuru bakahereza nrm. Na n'omwaka ogu ahaweire mu kisanja ekiweire era still on hundred percent bakutera nrm noreba ngu okurugayo bakagira ngu na itwe katwetomboiteho aba chairman district agandi nigahereza nigahereza opposition kwonka okaza kureba nibabahereza ebintu by'amaani mbwenu noreba ngu bakozire ensobi?
Bakozire ensobi beiragiriire. Muka, babanze bamanye chairman wa, w'ekibiina kya nrm n'oha. Ni kanyankore said. Ah ah! A Uganda, a ihanga ryona. A na. His Excellency President Yoweri Museveni. NR, tiwe chairman? A Gabura n'oha? Nuwe. Ti president? Hati nogira we kakuba narangya omu mpapura ezarugire Rubirizi, manya buri district eine nk'obu yasingire.

Mbwenu noreeba ngu mazima yafuna nk'obwa ambasada ninga shi obwa RDC omu kishaayi nk'oku yakozire akareeta amashanyarazi gakaza akaterera akareeta amashanyarazi gakaza bunyaruguru yoona gakaza Rwanda hati noreeba enkurakurana za emituuriire nibigyenda biti omu maisho noreeba ngu nikibi omuheereza?
Hati abantu ba Rubirizi Ekikutwita, nitukunda tutabandize kucekinga beitu twakunda twakunda oha. Waayine ekibuuzo ky'okwenda kubuuza kora komenti yaawe aho nitubaasa kuba nitugisoma dayirekiti obuuze omukuru Sande Daido agyine omutsyo n'arikuba naatugarukamu. Omukuru Sharifu niwe ari aha kamera n'arikuba naagira omutsyo n'okuba naatugambira embeera nk'oku eriyo neegyenda omu maisho. Aha Yutubu nayo noobaasa kuba nookomentingaho reero nabwo tubaase kuba nitugira omutsyo n'okukugarukamu na Tikitooko na Twita. Tureke ngu ekintu byona turi live hati ekintu tukakiteeka aha mutindo ogundi. Gaudioza ekibuuzo eki wambuuza nitumwendeza obukama beitu obu twabumwendeza akugaba obukama we nabumwendeza? Kwonka nokunda nrm kusinga chairman wa district wa nrm.
Kanyankore. Kasara ondiijo. Kanyankore, Uhm! Ha! Mara waaba n'okunda movement munonga, manya movement waaba n'ogikunda tokurwa.
Ese waaba kugira ngu aruhire? Kasabe ka ka niwe abeire ayi ayebembeire e e ekikozi ngu ekikozi kikuza kwesaringa. Mazima ori kyaimani. Hati nibyo ebi ekibuzo eki wambuuza. Itwe nitubaasa kuba nitureeba ngu Gaudi yooza niwe tubaasa kwebembeza kandi yo gavumenti etakukyenda, etakumwenda. Wahurira? Na mbwenu hati nikyo naakugirira nta abantu Mbwenu bamwe? amakuru ga- amakuru g'ekyo gavumenti tekwenda honorable gaudioza Itwe nitubaasa kuba nitumureebamu ebirungi gavumenti neemureebamu ebibi.
Omusaija yaabaire ari chairperson wa finance. Yes.
Otyo. Omusaija yaareetsire amashanyarazi kunu N'omwe- waaya. N'omwe ni babiri si.
Kasi ku oraabe chairman wa finance, ekyo ekyo nakyo, ekyo ekyo nakyo, kasi obu waabaire owa finance. Mure- Niimwe mwenyine abantu barubirizi muriyo nimubiiyabiiya Gaudiosa. Obu yaabaire ari murungi ahabwaki mwamwimire akaruuru? n'emparana zangye. Emparana zi ka si bwati emparana bwe ati ziwereyo. N'omanyi mweba abanyaruguru mwagira ngu ekintu kyakira ekyentunguka nimukirwanisa. Ah, ati Gaudi. Kyakira ekyentunguka hati mukukizamu kwonka mani murakurasa obu turi mu murundi. Nyowe nanimba nyowe ekinkusaba abantu ba Rubirizi. Kwonka nyera okigambe kurungi, Honourable Gaudioza n'eki yakoze ninga taine n'eki atarakoze. Tugira tuti Rubirizi. Omu by'okukora omu by'okukora bya omu by'okukora aha kibiina. Kandi izo- eh, kandi izo kakare chairperson wa NRM. Eh, omu by'okukora aha kibiina kyangye nk'ekibiina kyangye. akabikora. Ekibiina akaakigambirira kurungi, kyonka biri eby'omu ofiisi zaabo tinkubimanya. Naabaasa kukora kunu ahansi beitu kuri eruguru oshange obundi nawe ari omu bari b'enguzi.
Hati ndiyo ninkureetera eky'okureebaho.
Yonka gavumenti, yonka gavumenti, iwe hariho ebintu ebimwe ebirikutukwesigariza. Yonka gavumenti noogira tibakumanya ngu Gaudioza ayabaire ari aha kakiiko ka fainansi ariyo. Gaudioza bareke kuba bi aine omurimo. Tibaramuhera omurimo gwa electoral commission gwekibiina kyaitu? Tiwakutukurra aha national level. yes hati noyenda murimo ki ogundi nangwa gaudioza omu by'oburuuru ari aha national level mureke kumwesibaho munonga kusiiba nibo ababiiha ngu museveni tamuhaire omurimo Abantu ba nrm bakore ki? abantu ba nrm Ba chairperson abo. ba chairperson mwihikaikane kureka nangwa kuba nibeeta orukiiko tukasitama tukareeba itwe nka nrm ya Rubega. Orukiiko akarweta kwonka haine okukira kupinga chairman.
Orukiiko nikimanyisa eki?
Nimpuura ngu hakarimu. Orukiiko waaba norweta noyeta oti? Ku waaba otayetsire buri mutwe gw'omuntu nogamba oti chairman w'egomborora ya Rutoto nyiza era n'akakiiko kaawe, chairman w'egomborora egi nikwo nirwo rukiiko. Kyonka tokuza kusorooramu abantu ab'okumanya abakuza kugendereraho aha bigendererwa byabo by'okwesharinga ngu obe nibo waayeta. Mbwenu tugire ngu nooraha ngu abantu boona ebi bariyo nibakora tibaine muramwa? Tibaine muramwa. Hati ekintu. Mbwenu naava aha chairperson otaine muramwa? Taine.
Ahabw'okuba ekintu. Bantura ki? Mushaija wa mushumba oku nimuhurira ngu n'owa mushumba. Nimuhurira n'okumuhurira. Ekintu tiwe okwihura. ekintu. Kare obuhabuzi tumariire. Obuhabuzi obu nani, obuhabuzi obu nani nyenda kubaherezaho, Rubiriizi nka Rubiriizi, mugire turondeho kusitama, tusitame, twege omu kusitama omu twegeremu mbabandiirira bata engoma. Itwe benyine tukakwata Sikora twamunaga hali. Sikora ayaba andiriire ba ka tureebe. Kwonka hati omujaija ogu titukwenda tumuhurize. Naka kugamba tasomire. Nyowe nyenka, nyowe nyenka Twashutama, nanye nimbiikya obu bakwenda, obu bakugabira Obukama. Amakuru g'ekyo, Omukuru Sande Sande Daido nayenda obwa Chairperson bw'entebe ya nrm obwa Rubirizi District arikugira ati ati nawe wenka yayenda naba ise. Tikwo kiri? Hati, Aa, nikwo kiri.
aa, Bagikoza nokyanga? nangwa kandi hati nyowe mbe, hati nyesara ebeeyi, Aa, bagikora nokyanga? bo barekere nyesara ebeeyi, Bo tori aha level ya Chairman? aa, Eh, okay. timbaasa kwesara ebeeyi. Otiine munonga omuntu kuruga n'oku konkona aha hantu ohu okumanya ngu to-to-to-to-to, ahantu h'eihanga bakaiguraho. Hati nooba waayesara ebeeyi kandi hati.
Reka tugaruke otakarugaho. Aijuka ngu Sharif murungi niwe ari aha kamera kandi ndi Ramazan. Turiyo nitugyenda omu maisho n'okugaaniira na Sandi Daido aha nshonga za nrm omu disiturikiti ya Rubirizi.